Ani maaliin jeen Mm. kafaladheeti hin dhufee doonni namni narraa hin kafallee. Sa.
Ani caalaan dhalee na hin guddifne hiree wal amma immoo waan tana taateefu eega deeggarsi guutuun kanummaan adda nu facaasu malee kan obboleeyyan kiyyarraa deebisee kabiraa hin jiraatin waan gurbaa tokkichaa kanaafi rabbii tokkicha hin tahin. Ani hanga dhufe baatii tokko wayii kana keessatti nama sii fi caalaa addaan Agartee ati.
malee. warri kimiyaan jalloodha Arrabuma na arrabsi. Bashoo natti ergi. Saree natti ergi. Suni Waan akkana afaan bahu natti ergi. Waan nama nyaatu natti ergi. Kimiyaa wanni tun kara ta'a obboleettii tiyya ilmoo Oromooti. Akka feete taatus dhiiga Oromoo himatta. Sah. Ilmoo musliimaati. Mm. Waan itti jirtu nurra dhaabbadhu gama ilmaan keetiitii fi gama abbaa mana keetiitii deebi'ii tokko kan naan jee hin jiru. Ani- Na arrabsutti tokkoffaadha. ammoo arraba keessan san guutuu fashaleessuuf hin jiraadde ani tolaan taate dirqamaan taate ani waa lama bichiin barbaada addunyaa tanarraa. Obboleettii inumaatu ibidda biraatti shitee bultii isaa keessaa baasee rakkoo addunyaa tana keessa kagalche isaa miti. Caalaanis duba deebi'ee nama akkasiisan ta'ee bultii obboleettiidhaa ka jeeqe sababaa isaatti akka taatu hin fedhin bakkinaan jala laalu jiru. Bakkinaan laalu jiru.

rakkoo na duuba narra geeffatanii naan hogguu san gartee hamileedhaan yookaan miira keessa galee oofu jiru san malee waan na duubaa natti as deemaa balaa natti as deemtu san yoo firraa kan hin argin ta'e isin bakka san agartanii bakka san irraa dabii bakka san deebi yookaan akkana ta'e jettanii yoo rakkanitan fudhachuun qabu jechuudha akka sana. Sana fudhachuu dhabde.

Garuu tursiisee osoo hanga jarri gartee bakka isaan jiran san baranii ayina Ani fuudhanii waliin jarri- irraa hubachuu dadhabde bakka inni jiru san baranii tarkaanfii isa kanarra fudhatanii isallee miidhuu malanii osoo miidhaa san bira hin geenye. Yoo mana kana jira fidee jiraate akka mana kana yoo bakka fide baasuu beekama.
dhaga'i, mana kana fidee yoo jiraate osoo isaan san bira hin geenye dafnee mar- mari'annee furmaata karaa

Siin jechaa jirti siin. Kanarraa waa hedduudhaan laalanii kun. Maaliif yeroodhaaf wal dhaban malee har tokko harri isaan addaan dhaqan hin jiru. jechuun isaa sin wajji jiraachuu dhabuu hiyyaaf jiraachuu hiyyaa wanni ati adda San bar hojiin namaa hojii- hojii beekuu qabdu an gurbaa san raammata godhaafii jira obboleessisaniif Raammata godhaa fi jirtan isiin ta jedhan. duraan raammata dhabdeefu isheenooyteeti isa Obboleettii dhumaatu ibidda biraatti ishidee bultii isaa keessaa baasee rakkoo dila tana keessa kagalche isaa miti.

Yoon an amma alaa dogoggora jiraan dogoggora kiyya san gartee rakkoo na duubaan irra geeffatanii na nagguu san gartee hamileedhaan yookaan miira keessa galee oofu jiru san malee waan na duubaan natti as deemaa balaa natti as deemtu san yoo firraa kan hin argin ta'e isin bakka san agartanii bakka san irraa dafii bakka sanii deebi yookaan akkana ta'e jettanii yoo rakkanitan fudhachuu hin qabu jechuudha akka sana.
Sana fudhachuu qabda. Sana fudhachuu qabda. Nutis waan haasawaa qabdu gartee badii sitti as deemaa jirtu agarre.

ija beeksita. Ilka irraa cabsita yookaan wayii goota. Dhahicha kana keessatti gaa namni gumiira keessa galee hin beeku. Ati hidhaa seente. Ani hanga takkaa rakkadha jidduu kanatti. Eetii kun gartee ijoolleen tun eessuma naan jetti. Baabaan keenya eessi jira jechuun isaanii hin oolamne hangam takka na dhaga'ama. Hangam takka garaan na balbalaa jira. Kana bar lolaan osoo hin ta'in yaanii marii. Akkasii moo akkasii? Nuti kun nama. Osoo rooroo rakkoon tarsiran keenya dafee dubaani waan kana bitaa mirgaa kiyya firraa laalee waan booda naqee kaasan firraa harkuun qabu.

Shakkiin qabaa isa sammuu isaanii hojii irraa jiran eegdu. Jechuu keetti baara qabu maaliif waan si jechisiisee beekullee baadhu. Ni barta ana yaaduuf yookaan na yaaduuf jeetiin hanqaan ati hamtuu ati na goone sun hin beekin daayirekshinaan akkasii harkee yaa'u. Hojii ilaalan hangan harkinitti. Harkinitti ani hamtuuf naan jejee hin fudhanne jechuudha. Waan ma jeef qabaa mee kun namni kun waa dhiiraa miree wanni dhiirri dhiirataa ta'e maali obsitee nama wal namni kun. Alaa kullee alamma wanni hin jiru.

Amma wanni nan obboleettii tiyyaan jechuu barbaadu. An wanni guddaan Ramziin maqaa caalaatiin caalaa barbaacharra bahee caalaadhaan dandamachiisarra bahee arra silaa achiin waa tahe maqaa fi kana ni bitan malee hin gurgurani. Rakkoon qabu sabu. Silaa maqaan kiyya hin tolu. Saduu. Arra isiillee waan silaa guyyaa san odoo sirra waa gahe naan jettu san akkanatti ifa galannaa taa'ee jechuudha.